Halo kakawanan sabarataan, Assalamualaikum. Kita batamuan lagi lah di video ini. Nah, ini harinya hujan lah bubuhannya lah. Jadi di sini Ajul tuh bapikir banar buhannya ai, makanan apa kaitu nah yang nyaman pas dimakan waktu hujan. Satalah bapikir tujuh puluh tujuh jam balalu Ajul tuh dapat ilham. Eh salah. Kena sariki bini Ilham acil, balalu acil tu dapat ide. Mun kaitu acil handak memasaki bubur kacang hijau haja buhannya ai. Nah disini acil tu kalawasan marandam kacang hijaunya, habis samparak jari kacambah inya. Biar ha lah, paling jadi bubur kacang kacambah. Hehehe. Oke, lanjut cil. Disini acil handak manjarang banyu gasan manjarang kacangnya kaina. Nah pahadangan banyunya balum manggurak, acil handak manyiapakan bahan-bahan palengkapnya nah, seperti bawang putih lawan tipakan. Nah ini banyunya sudah manggurak buhannya ai. Lalu lanjut acil buati kacang hijaunya tadi. Itu sengaja kompornya acil stiker ri, karna kompor acil tu lagi rigat. Kaina buhan ikam mambuli acil? Nah pahadangan manjarang kacangnya, lanjut acil handak mamirik bawang putih lawan tipakan tadi. Amun bawang lawan tipakannya sudah lanik, lanjut pulang acil mahiris-hiris gula habangnya. Nah acil ada partanyaan, kanapa gula ini disambat gula habang, padahal jalas-jalas warnanya tu coklat. Ya sudah partanyaan acil tu kada penting, yang panting bubur kacangnya tu nyaman. Nah ini kacang hijaunya sudah menggurak. Dilihat-lihat tuh kacang hijaunya sudah masak buhannya. Eh tapi ini masih balum kawa dimakan. Ini kacang hijaunya handak acil ambil sapalih handak acil pirik supaya rasa bubur kacang hijaunya tuh semakin mantap. Ini acil mamiriknya, dicampur haja lawan bawang putih lawan tipakan yang sudah acil pirik tadi. Nah disini acil mamiriknya penuh dengan perasaan. Lanjut cil, imbah kacang hijaunya lani, acil buat pulang kacang hijaunya ka dalam panci. Nah imbah inya manyatu lawan kacang hijau yang lainnya, langsung haja acil buati kayu manis lawan gula habangnya. Nah imbah di haru haru acil buati uyah pulang sadikit imbah tu kita tunggu pulang sampai gula lawan uyahnya tu larut jangan kada ingat pancinya tu di tutup lah nah sambil mahadang bubur kacangnya dari pada acil mahadangnya sambil mandam labih baik acil malap lap meja dulu nah supaya mejanya tu barasih dan nyaman di pandang mata ok lanjut pulang cil imbah tu acil handak mancek bubur kacangnya pulang imbah acil pandang acil itihi wan acil tarawang kayaknya bubur kacangnya sudah siap batamu hintalu lawan santan karaknya. Nah disini acil handak mamilih yang praktis haja lah buhannya lah karna acil tu kulier banar mamartnyur jadi acil pakai santan karak haja nah disini acil mamakai santan karaknya sabungkus haja karna acil kada handak rugi lawan mubajir jadi sisa santan di bungkusnya tu acil banyui dan acil buat pulang ka panci imbah acil haru haru wan santannya tu sudah manyatu giliran hintalunya pulang yang acil buat oke disini acil handak mantes rasanya dulu buhannya. Nah ini rasanya tu kurang manis jadi acil tambahi lawan gula putih. Amun masih haja lagi kurang manis pandang ha muha acil. Nah imbah gula putihnya tu larut acil handak marasai pulang yang kadua kalinya. Nah kali ini rasanya tu sudah pas buhannya ai. Langsung haja acil buat ka mangkuk. Nah siapa sini yang kapingin lawan bubur kacang ayu datangi ka rumah acil. Dijamin bubur kacangnya tu sudah habis. Nah ini acil handak makan bubur kacangnya dulu amun kaitu acil akhiri lah videonya barelaan lahir batin dunia akhirat lah kalo acil ada salah salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.